Ku jogu di kopa kabu verdi na kopa é algun kuza du tipu dja un odja broda kamiza kabu verdi ku bandera nton es muzika ki nu sta ta ben reaji é muzika di karlus borges djuntu ku lb muzika kabu verdi na mundial ou seja ya ten tudu a ver ku mundial e nu ben odja Es videoclipe nu ta da nos opinion sinseru y sen sensura, vistu ki L-Bica ta trabadja firmi dja torna ben ku dor ku tudu, e paga alguns musikas di se kanal, o seja sa ta ben rikonstrui se kanal di un forma mas profisional, mas mas mas vizi y e kela ki ta konta odja artistas ta kre kria un kaminhu mas ben pavimentadu ok nu ben odja es musika li di Carlos Borges djuntu ku LB, Kabu Verdi na Mundial. Duranti lives ki nu faze na pa adias li, nu odja xis vídius, nu odja vídius di LB, nu odja vídius di Patrick Belo ki tanbê ten un react di Selpa Ben Sai, nu odja vídiu di show B-dos, enfin, gósi gó nu sa ta ben odja un vídiu di kada un des en partikular, komesandu pa Carlos Borges y LB, ok? Let's go!

Cabo Verde é tubarão. Kal ki é kel animal di Spanha? É toru? É kuzé? Hã? Nhos fla-m la. Porra, iau, kel kamizas li, kel kazaku li fika dodu. El bi. Iau, rapás, kazaku li é crazy, kel é kazaku ofisial própi di Cabo Verde.

Pamodi gósi nu ta ben ten foki na amerikanus, algen di tudu ladu looking for our girls niggas. Kabu Verdi entra na mundial na tudu sentidu, é ka só futibol. Daí ki é inportanti nu apoia Kabu Verdi na kel futibol mundial pamodi di serta forma é da-nu un spanson jeral, ok?

Yo! E, en termos di edison, N ta flaba editor pa arma kontrola kor pamodi sa ta modifika kor di Carlos e sa ta modifika alguns kuzas oi kel minina li di tras mo ki fika ku buxexa totalmenti amareladu pamodi kel broda ba tenta puxa kel kor amarelu la di tras ok.

N ta volta un goxe pa nu torna panha di novu, má é fa ganha ô, ô, ô perde ka ta faze mal. Rapazi, di fatu, ka ta faze ninhun fucking mal. Nos maior vitória foi bai Mundial. I, sima N fla, N ta torna ripiti, ka ten nada ver ku sô futibol. É Kabuverdi interu ki sta na Mundial. Pamodi, óras ki es ba odja kes jugadoris di Kabuverdi, Mídia di tudu mundu, youtubers di tudu mundu, celebridades di mundu interu ta piskiza más sobri Kabu Verdi, es ta diskubri Funaná, es ta diskubri rap kabuverdianu, es ta diskubri Kizomba, Zuki, es ta diskubri Katxupa más ainda, es ta diskubri Xeren, Djagasida, es ta diskubri nos praias, es ta diskubri ma nu ten sol, ma nu ten bentu, ma nu ten mar avontadi, es ta diskubri ma nu ten munti tipu di rikézas ki na ses pais ka ten. Ok? Nton, sin, ganha ô perde ka ta faze ninhun diferénsa pa nos. Nos maior vitória é poi Kabu Verdi interu na Mundial. I di novu, pesoal, N ta fla kel kuza li, odja, odja kel edison mau ki fika. Ya.
Yes!

Nu, ok, nu sa ba ganha. Kume, bebe, festeja vitória di Kabu Verdi di ter xegada Mundial. Nu ta perdi. Kume, bebe, festeja vitória di Kabu Verdi di ter xegada Mundial. Pamodi é ka ku time kabali ki nu sa perdi, nau. Nu sa perdi ku, si nu perdi, si nu perdi é ku grandis times, grandis selesons. Má é klaru ki nu sta bai la pa nu pa nu ganha-s, nen si for un zéru, ok? Nu sta ganha-s. Let's go! Delmario! Bota fé nun povu ki é livri, yes my nigga! Bota fé nun povu ki é livri.

Bo dona Movik Cabo Verde na Mundial, Carlos Borges djuntu ku LB. Ok, Bully. É sima N flau, más inportanti é leba Cabo Verde pa Mundial di kel manera ki ta mostra Cabo Verde interu. Rapaz, Super top, dja n ma dja n fika kontenti dimás ku ku ideia di múzika, ku puzitividadi di múzika i ku asertividadi di na na letra ku kes frazis i ki LB traze ok. Super top pesoal. Dexa bu propis la na komentariu. Un grandi abrasu, é nós, one love!